Timoteo mokõiha Timoteo mokõiha capítulo uno Pablo omomaitei Timotéope. Che Pablo Jesucristo remimondo'apóstol Ñanderuete rembipota rupi, Amo herakuã hag̃ua Jesucristo ha'eha pe tekove promesa Ñanderuete ome'ẽma va'ekue. Che ahai ko kuatiañe'ẽ kóva ndéve Timoteo, che ra'y ahaihúvape, Ñanderuete ha Ñandejára Jesucristo mborayhu, ijeporiahuvereko ha ipy'aguapy toĩ nendive. Pablo ñanemokyre'ỹse jajerovia porãve hag̃ua. Che aagradese Ñanderuetépe che aservíva che ypykuéra guive py'apy ñe'ẽ potĩ reheve, Chemandu'a mante rei nde rehe che ñembo'e pe ára ha pyharépe, chemandu'a ramo nde resay reheve, che rohechase jevy che renyhẽ haguã vy'águi. Oĩgui nde pype pe jerovia añeteguáva tendo nde raite. Oĩ va'ekue nde jarýi Loida ha nde sy Eunice pype ha katuete oĩ nde pype avei. Upévare che romomandu'ase Nde rembojepota hag̃ua pe Espíritu me'ẽmby Ñanderuete ome'ẽma va'ekue ndéve, che amoĩ ramo guare chepo ne akã ári. Ñanderuete nome'ẽi ñandéve peteĩ Espíritu ñanemokangýva, ome'ẽ uvei ñandéve peteĩ Espíritu ipu'akáva, oporohayhúva ha iñarandúva. Upévare ani retĩ remoherakuã hag̃ua Jesucristo ñe'ẽ porãite, ha ani retĩ cherehe aimeháre yvyrakuaópe, cárcelpe, Jesucristo rehehápe. Ehasa asykuaa uvei chendive pe evangelio reheha pe Ñanderuete pu'aka rupi. Ha'e voi ñandesalva ha ñanerenói va'ekue ñandereko potĩ hag̃ua, ndaha'éi ñane rembiapo porã rupi, imborayhu ha ijeporavo rupi uvei. Ha'e ningo ñandeporavo oñepyrũ mboyve umi ára aty guasukuéra. Ko'ág̃a katu ojehechaukáma Jesucristo ñandesalva hag̃ua, ha'e ombopogúgui pe ñemano ha oguerúgui tesapehápe pe tekove tapia g̃uarãva pe evanhélio rupi. Ha'e che renói amoherakuã ha ambo'e hag̃ua Israel gua'ỹvape hemimondóramo. Ko'ã mba'e rehe voi che ahasa asy aína, natĩri katu, Che aikuaa porãgui máva rehepa che ajerovia, ha che aikuaa porã avei Jesucristo pu'aka rupi che ahupytytaha pe tekove tapia g̃uarãva ha'e ou jevývo g̃uarã. Ejejoko hatãkena umi ñe'ẽ rehendu va'ekue rehe ha che jurúgui rehendútava rehe ha rehecha va'ekue rehe che rekovépe, ñande jerovia ha mborayhu rapo oĩgui Jesucristo pype. Eñangareko porãke pe evangelio Ñanderuete jopói rehe, toñemoherakuã heko pe Espíritu Santo rupi oikóva ñande pype. Nde reikuaa porãma opaite hermanokuéra oikóva guive departamento Asia-pe opo'i hague chehegui, ijapytépe oĩ Figelo ha Hermógenes. Ñanderuete tome'ẽ Onesíforo rogayguakuérape poriahuvereko heta jevy ha'e chemoangapyhy ha notĩri che ãiháre yvyrakuaópe Jesucristo rehehápe, ha og̃uahẽvo Rómape che reka kyre'ỹme chejuhu peve. Ñanderuete tome'ẽ ichupe iporiahuvereko upe árape Jesucristo oúrõ g̃uarã. Nde ningo reikuaa voi mba'éichapa ñañepytyvõ porã va'ekue Efésope. Timoteo mokõiha capítulo dos, Jehasa asy Jesucristo rehehápe. Nde katu, che ra'y, eñemombarete Jesucristo jeporiahuverekópe, ha umi mba'e nerehendu va'ekue che jurúgui, heta tesaha rerovaképe, péva eikuaauka kuimba'e ikatupyrývape ojerovia hag̃ua, ha'ekuéra ombo'ekuaa jevy hag̃ua ambuekuérape. Nde, Timoteo, eropu'aka ñande jehasa asy Jesucristo rehehápe, isoldádo porãvaicha. Opaite soldádo ohóva ñorairõme ndojepy'apýi inegosio'arã rehe, oñeha'ã uvei ombovy'a hag̃ua huvichápe ome'ẽtava ichupe isoldádo rembiaporepy. Opaite umi oñeha'ãmbáva guive depórte ñembosarái ndohupytymo'ãi avei hepyrã ndojapopáiramo hekoitépe. Pe kokue jára omba'apo pohýiva ikokuépe ohupytyraẽva'erã ikoga'a, ejepy'amongeta porã kekoche ha'éva rehe. Ñanderuete tome'ẽ ndéve arandu rehechakuaa porã hag̃ua opa mba'e. Nemandu'a tapiákena Jesucristo-re, Ñanderuete omoingove va'ekue omanómava apytégui, ha'e David ñemoñare, ha eñangarekókena remoherakuã hag̃ua hekópe pe evangelio che amombe'u haguéicha ndéve. Ko evangelio kóva rehehápe che aĩ yvyrakuaópe, cárcelpe, añeñapytĩ peteĩ mba'e vai apoháraicha, Ñanderuete ñe'ẽ porãite katu avave ndaikatúi oñapytĩ. Upévare che aropu'aka opa mba'e umi poravopyre rehehápe ha'ekuéra ohupyty hag̃ua avei pe salvasiõ Jesucristo rupi ha oike hag̃ua heko jajeipávape. Ko ñe'ẽ kóva ningo hi'añete hína. Ñamanómaramo jepe hendive, jaikove jevy va'erã avei hendive. Jahasa asy ñaínaramo hesehápe, ñande jaisãmbyhy va'erã avei hendive. Ñande ñambotovérõ, ñanegárõ ichupe, ha'e avei ñanembotoveva'erã. Ñande ja'áramo jepe angaipápe, ha'e ndopoimo'ãi ñandehegui. Ha'e ndikatúigui oñembotove ojupe voi. Opavavépe emomandu'a ko'ã mba'ére Ñanderuete renondépe ha ehekombo'e ichupekuéra ani hag̃ua oñoñe'ẽjapi hikuái, kóva na'iporãi mba'everãme ha ombyaímante umi ohendúvape. Eñeha'ãmba reiko hag̃ua hekópe Ñanderuete renondépe, hembijokuái porãvaicha natekotevẽi reguerotĩ. Emoherakuã hekópe uvei Ñanderuete ñe'ẽ porãite evanhélio, eñembo'yke umi profesía gua'úgui ko'ãva rupi oñembohetave ohóvo yvy arigua reko vai. Imbo'epy ojogua kuru pochýpe oñemyasãivéva ohóvo, ijapytépe ojejuhúma avei Himeneo ha Filétope ha'ekuéra opiãma pe añetegua rapégui, omoherakuãgui Ñanderuete omoingovemaha umi omanóma va'ekuépe Ha upéicha omombiáma avei ñande apytégui umi ojeroviáma va'ekuépe. Oĩ katu Ñanderuete kuatiañe'ẽ apytépe peteĩ ñe'ẽ porã opytáva ku ita guasúicha hi'ári oñemopu'ãva peteĩ óga. Ko ita guasu kóva nomýiri ni noñemoambuéi, upéicha he'i ko ñe'ẽ kóva. Ñanderuete oikuaa porã imba'eteévape, Nahum 1, 7, Juan 10, 27, ha tojei teko vaígui opavave ojeroviáva añetehápe Jesucristo rehe Ijáraramo. Peteĩ óga guasúpe oĩ opaichagua mbayru, mbayru órogui guáva, plátagui guáva, yvyrágui guáva ha ñai'ũgui guáva. Umi mbayru óro ha plátagui guáva ojeporu ombovy'a ha ombotuicha hag̃ua pe karai guasúpe oúva mbohupáramo, ha umi ambue mbayru ojeporu ambuekuérape g̃uarã. Upéicha avei umi ojeroviaitéva Ñanderuete rehe toñembo'yke opaichagua mba'e vaígui, oiko hag̃ua Ñanderuete renondépe, imba'yru oroguiguáva térã plataguiguávaicha, Ñanderuete oipurukuaáva opaichagua tembiapo porãme oñembosako'i va'ekue guive ha'e rupi. Ejeheky ikaria'y ro'o rembipota vaígui ha ejapyhy uvei opa mba'e porãva, hustísia, jerovia, mborayhu, py'aguapy, Py'apotĩ reheve, ha eñembo'e Ñanderuetépe nde py'apotĩ reheve. Ejehekýi umi ñe'ẽjoapi vyroreígui, eikuaa porãke umía oguerunteha ñorairũ. Jesucristo rembiguái natekotevẽi oñorairũ, ipy'aporã va'erã uvei opavave ndive, ikatupyry va'erã oporombo'e hag̃ua ha ipasiénsia kuaa, ñemomirĩme ha teko porã reheve ohekombo'e va'erã umi oñemoĩvape hese. Ha oha'arõ Ñanderuete omoambue hag̃ua ipy'aro ipy'avai ipy'a porãme, ojuhu hag̃ua hikuái avei pe añetegua rape. Ha opáyvo ojehekýi Satana ñuhãgui oiko hag̃ua Ñanderuete rembipota poguýpe. Timoteo mokõiha capítulo tres. Mba'éichapa tetãnguéra oikóta Jesucristo ou pota mboyve? Eikuaa porãke kóva, umi ára pahápe ningo og̃uahẽ va'erã ára ipohyietéva. Umi ha ára pe yvy ári oĩta ko'ãicha guáva, ha'enteséva, ohayhuetereíva pirapire, ojererovúva, oñembotuicháva, oñe'ẽvaíva Ñanderuete rehe, Na'iñe'ẽrendúiva itúva ni isýpe, ndoagradesekuaáiva, hekovaíva, ndohayhúiva avavépe, noperdonaséiva, oñe'ẽ vai reíva hapicháre, ndojejokokuaáiva, ipochýva, ndohayhúiva tembiapo porã, hapicha rova renondépe oiko hayhupára ramo iñamígo ramo, ijatukupépe katu oiko hese ija'e'ỹva ramo, hova'atãva, ijuruguasúva, Ohayhu rangue Ñanderuetépe ohayhu pe angaipa, oiko ojerovia gua'úva ramo, ombo'ykéva Espíritu Santo pu'aka omoambueséva heko vai heko porãme. Nde Timoteo eñemomombyry ko'ã tekove vaívagui. Ko'ãva oike ñemiháme ambue ogakuérape oheka hag̃ua umi kuña hi'angaipávape ha oikóva hetero'o rembipota vai poguýpe. Ko'ã kuña ko'ãva tapia oikuaase mba'e pyahu, araka'eve katu ndohupytýi ni ndoikuaái pe añeteguáva. Janes ha Jambres mokõipa je'apohára oñemoĩ haguéicha Moisés rehe, upéicha umi mbo'ehára japu oñemoĩ avei pe añetegua rehe, hi'anga rembipota vai katu ojoko hatã ichupekuéra opensa vai hag̃uánte, upévare ha'ekuéra ndikatuvémai ojerovia. Ha'ekuéra katu ndohopukumo'ãi. Ojekuaa va'erã imbo'epykuéra ivyroreiha ojehu haguéicha Janes ha Jambrespe avei. Pablo ñe'ẽ paha Timotéope guarã. Nde Timoteo, resegi porã che mbo'epy, che guata, che rembipota, che jerovia, che mborayhu añetegua. Che paciencia. Mba'éichapa aropu'aka puku umi jejopy vai, che añemuña hague, che jehasa asy, ojehu haguéicha Antioquíape, Icóniope ha Lístrape. Heta jevy ningo che persegi va'ekue, opáichavo Ñanderuete che pe'a va'ekue opa umi mba'e vaígui. Opaite ojeroviáva guive Jesucristo rehe ningo oje persegi va'erã. Umi tekove ñaña ha oporombotavýva ojapo mba'e vaive ohóvo, ha'ekuéra oporombotavy, Ha ambuekuéra ombotavy jevy ichupekuéra. Gálatas seis, siete. Nde katu ani remboyke umi mba'e reikuaa porãva ha epyta hatãke umi tekombo'e oñeme'ẽma va'ekue ndéve, reikuaa porãgui mávapa ne mbo'e va'ekue. Ne mitã ára guive reikuaa voi Ñanderuete kuatiañe'ẽ. Kóva ne moaranduve rehóvo rejesalva hag̃ua pe jerovia rupi Jesucristo rehe. Opaichagua ñe'ẽ ojehayuka Ñanderuete Espíritu rupi iporã oporombo'e ha oporomyatyrõ hag̃ua, oporomopotĩ ha oporombohekombo'e hag̃ua pe hekopeguáva rehe, ikatu hag̃ua Jesucristo reheguáva oiko hekópe ha ikatupyry hag̃ua opaichagua tembiapo porãme. Timoteo mokõiha capítulo cuatro. Che ajerure asy ndéve Ñanderuete ha Jesucristo rérape, Ha'e oúrõ g̃uarã hetãguasúpe ombojovake hag̃ua umi oikovéva ha umi omanómavape. Emoherakuã Ñanderuete ñe'ẽ porãite, ija térã ija'ỹ jave. Eporohekombo'e, eporoñatõi ha eñe'ẽpohýi mborayhu, paciencia ha tekombo'e porã reheve. Umi ára umívape og̃uahẽta kuimba'e ha kuñakuéra ndogueropu'akamo'ãvéi pe mbo'epy hesãi porãva. Ojapysakasénte uvei hikuái umi mbo'ehára rehe ha'ekuéra voi oiporavóma va'ekue rehe. Ha'ekuéra omomombyrýta ijapysakuérape añeteguágui oñemboja hag̃ua opaichagua ñe'ẽrei rehe. Nde Timoteo, eñangareko porã opa mba'épe, eropu'aka pe jehasa asy, ejapopa hekópe ha emoherakuã porãke Ñanderuete ñe'ẽ porãite. Che ningo aiméma añekuave'ẽ hag̃uáicha che ñemano ára hi'ag̃uíma. Che añorairõ mbáma pe ñorairõ porã, añaníma che karréra, añongatúma hekópe che jerovia ipaha peve, oñeñongatúma che renonderãme pe hustísia jopói, Jesucristo, pe ombojovakehára hekopeguáva, ome'ẽtava chéve, ha'e oúrõ guarã ha ndachéve añói, ome'ẽ va'erã katuete avei opa umi oha'arõva pe mborayhu reheve ha'e ou jevýrõ guarã. Eñeha'ãkena rejupya'e hag̃ua che rendápe, Demas opoíma chehegui. Ohayhuvégui ko yvy arigua mba'e ha oho Tesalónicape, Crescente ohóma Galáciape ha Tito Dalmáciape, Lucas añoite oĩ chendive, ehenói Marcos pe nemoirũ hag̃ua ha peju che rendápe. Che aikotevẽ hese chepytyvõ hag̃ua, Tíquicope amondo Efésope. Rejúvo egueru che Poncho aheja va'ekue Tróaspe Carpo rógape, eru avei umi kuatiañe'ẽ ha umi ñe'ẽ ojehaíva mymba pirekué rehe. Alejandro, pe omba'apo va'írro rehe, ojapo heta mba'e vai cherehe. Ñanderuete omyengoviáta ichupe pe ojapo vai va'ekue cherehe. Nde Timoteo eñeñangarekóke avei ichugui, ha'e ningo oñemoĩ hatã ñane ñe'ẽ rehe. Peñembojovake peteĩhápe avavete nachepytyvõi va'ekue, opavave uvei chereja. Anítei Ñanderuete ohechakuaa ko'ã mba'e ko'ãva ikóntrape. Jesucristo katu chepytyvõ ha chemombarete porã, Amo herakuã hag̃ua iñe'ẽ porãite opa tetãyguakuérape ha che pe áma pe leõ jurúgui. Jesucristo voi oñangareko porã che rehe opaichagua mba'e vaígui ha chemog̃uahẽ porãta hetãguasu yvága peguápe, toñemomba'eguasu ichupe ára atyguasukuéra guive, ára atyguasukuéra peve, tapia g̃uarã, ta upéicha. Emomaitei Prisca ha Aquílape ha Onesíforo rogayguakuérape. Erasto opyta Coríntope ha Trófimo aheja Milétope hasýgui. Eñeha'ãmba reju hag̃ua ára ro'y mboyve. Éubulo, Pudente, Lino, Claudia ha opa ñane ermanokuéra nemomaiteiuka. Ñandejára Jesucristo toĩ nde espíritu ndive, iporiahuvereko toĩ nendive.